Sî kîlometre ji dervayê Wanê yek ji navdartirîn zozanê Wanê me ku jê re dibêjin Zozanê Keşiş Golê an jî ango Zozanê Gola Keşiş wextê beriyê ye. Li dev dorê min pezê pez û konên nêzîkî çardeh gundan hene ku ew hema ku bihar qul dibe bi devoka Serhedê ku belekî dikevin çiya berê xwe didin. Van Zozanê Hanê Têne vira û pezê xwe li vira xwedî dikin. Par hişkê salî hebû lê îsal rewş em dikarin bêjin ku li Zozanê Serhedê gelek gelek xweş e. Li vira ew gola keşîş ku aniha dîmenê wî tu dibînî hêvîdar ev bendavek e esas bendavek ku ji serdema Urartu yan maye dîroka wî vedigere berî niha du hezar û heft sed salan. Di serdema Urartuyên de ji bo ku avê biherin Wanê vî golehanê çêkirine û bi wî rengê jî bûye zozangehê xelkên Wanê û yê Payîz Ava. Dayikek jî wal vira pez didoşe bereket be. Xwedî ji te razî be. Çawa yî baş î? Mala te ava xwedî ji te razî be wele em baş in çok şikir elhamdullah derbas tu be. Guhanê bizinê hûn çawa dikin ew çawa xwe şîr tê zam. Ez bêmena eha didoşim xwe xwe şîr tê. Ez navê te bi xêr e navê? Navê min Aynur.
Dayika Aynûr, tu çend mehe hûn li vir in, hûn ê çend meha li vir bin? Xwedê avo bije em heftiyek di duhe em hotine em ê du meho sê meho viro bin em ê dîsa hene gund. Xweşikî û nexweşikiyê zozana çi ye zehmetî wî ji bo jinan? Şikê wele zehmetê wî jî heye hema rehetiya wî jî em pezê xwe dûşin. Em xwe restorana dêjin, em kilama dêjin, heta rojê me derbas dibin pezê me diçe. Kê? Tu dibêjî?
Ez dibêjim, hima her kes em top dibin, xwe re ber tendûrê rûdinên çayê dixwin, nan dipêjin, îcar em xwe restorana dibêjin. Ber tendûrê nebe stran nayê gotin? Ber tendûrê be, em xwe re çadira da rûdinên, hema kî de dilê me taze. Wexta tu pez didoşî ji tê gotin kilam? E, tê gotin, nê çamek de. Ê baş e. Şansê min ez werim keşiş golê ku ê rastî dengbêjekî jî werim. Eyvallah xwe diş der.
Berka Aynur çend sale tu tê zozana em ê kilamek jî ji te godar bikin. Xwedê emrê min çûyî dê hindî em têne zozana em zû dotênê. Eyvallah. Çawa ye şîr îsal bol e? Eyvallah şîr wê îsal bol e. Partina bû îsal zehf e. Çêrek gelek e.
Xwedê bereketa xwe tê xê. Têja te ji me re stranekî be ji zehmet nebe ez dengê te pir meras kim lê ji axaftinê diyar e ku dengê te xweş e. Çawa ser ser o saf xatirê te ez ê bêjim. Xweda ji te razî be em gelek teşekkür dikim. Dayê dengê te jî xweş e. Ê ka were cih a du deqa bizinê dayne. Dayê tu jî were vira were vira were were hina. Hêdî hêdî na bidoşe kerem bikin ez ê hin mîkrofonê dirêjî bikim min jî du dengbêjê jin min zozanê keşîş kolê dîya ez qe berdidim kerem bike.

Resmê min vane li ber e lê, xanimê lê ev ê ya min e lê. Wey wey wey mala waha va. Ez ez ji ber bizinê min dawî lê anî ha heyfa bizinê hê bizina revan we pê girtiye. Hûn çi kê hev in? Ew qîza min e.
Qîza te ye.
Loma dengê wî xweş e. Wala deng Dengê xweş te hem dayê. deng xweş wî zî çar cara ancor bûme. Sîstem qelûn da îdî çûye. Stem ya stem stem kalbê.
Stem erê wala. Hadi civayê bide inşallah.
Wexta tu qîz bû jî hûn hatin vazoza. Em qîz bû em dihatin eva bide dawa digirt heta sibê me em dileyistin bêmene he em kêf dikir me. Îdî niha em pîr bûne îdî kêf nemaye. Dayika Tirkan û dayika Aynur.

Xêkiye, hêvîdar, pezê xwe li deştê rast kirine, ew sê çar meha şev û roj divira dibînin. Ew penêrê ku li vir tê çêkirin jî ji bo bajêr tê firotan. Weke ku tu jî dizanî penêrekî taybet ê Wanê heye, ew penêra jî bi çêra vî zozanê hanê xweşk û çêre gelek gelek baş xuya dike. Yê dev dora ava Keşiş Golê ev heywan ev çêra çêdibe û heywanê vî zozanê hanê jî bi wî çêrê Dixwin şîrê wan yê vî çêr e ku cure em bêjin çi giha hel vira li heman demê de navê vî gola hanê navekî wê din jî gola qulinga jê re dibêjin. Lewra tê gotin ku sê sed û heştê cure balinde li dev dorê golê û dijînê rengek ji rengê jiyana koçerên em bêjin wanê û ji zozanê keşîş kolê ji bo we.